Kata pengkom ah CDM a tuahmi palik le ralkap sawmriat hrawng an si. Sagaing ramṭhen Kata pengkom chungah hramhram in uknak a latu sinah rianṭuan duh lomi CDM a tuahmi palik le ralkap sawmriat hrawng an um cang, tiah Kata hmunhma hriamtlai phu nih an thanh. Hramhram in uknak lak a si hnu ah CDM a tuah colmi an um bantukin CDM tuah a duh ko nain a ruang tampi ruangah a hnupi ah har ngaiin CDM a tuahmi an tam tiah Kata PDF chungtel pakhat nih DVB ah a chim. Tuni tiang CDM a tuahmi palik le ralkap sawm le hrawng an si i CDM a tuahmi palik le ralkap an um bantukin tuan tein CDM a tuah cang ko nain mipi he pehtlai loin a ummi zong an um. Atu hnu ah chuahnak caan a ngei i CDM a tuahmi zong an um. CDM a tuahmi pawl nih an chimnak ahcun sac ralkap cungin CDM a tuah duhmi tampi an um rih. Chuah caan an ngeih rih lo caah an chuang kho rih lo i a si tiah a chim. Kata pengkom CDM a tuahmi chungin a tam deuh hi ralkap an si i palik hi tlawmpal te lawng an si tiah theih a si. CDM a tuahmi ralkap pawl hi Kata pengkom ah kahdohnak a tuahmi number 88 Infantry kuttang ralkap le Kata pengkom ah hmunhma a khuarmi ralkap pawl an si. SAC hruaitu pahnih nak Suwi nih aa citmi mawtaw bom puahhnawh a tong, palik pahnih an thi. Shanram Tawngci khua ah SAC hruaitu pahnih nak Suwi nih aa citmi mawtaw cu SYM UGPDF nih bom an puahhnawh hna i palik pahnih an thi. Traffic police fak ngai in hliamhma an tuar tiah SYMUG-PDF nih June kul ruk ah a thanh. June kul le li ah Ṭangṭi khua a phan sac hruaitu pahnihnak Suwin nih aa citmi mawṭaw cu SYMUG-PDF nih chun sumlam pakhat le kulang nga hrawng ah bomb an puah hnawh hna i Ṭangṭi traffic light ah a puak. SAC hruaitu pahnihnak Sui nih aa citmi mawṭaw puahhnawh timhmi a si ko nain a ruang tampi ruangah second tlawmpalte tuan deuh in a puak tiah a thanh. Kan tuahmi mission ah Kongpyu traffic police pahnih fakpi in an i hliam. Palik pahnih an thi, cun SAC mawṭaw pahnih zong thlalang a kuai dih tiah SYMUG phu chungtel pakhat nih Mizzima ah a chim. Hmailei caan zongah SYMUGPDF nih a rem ning tein mission kan tuah lai caah mipi hna nih sac ralkap he pehtlai lo ding le an pawngkam um lo ding in ralrin an pek hna. Myanmar ram ah hramhram in uknak lak a si hnu ah bom le raltuknak thilri ruangah ngakchia zale hlei nga an thi tiah UNICEF nih a thanh. Myanmar ram ah kum thong ni le kum kul le kum khat February thla thok in vawlei tang phummi bom le raltuknak thilri ruangah ngakchia zale hlei nga an thi cang tiah UNICEF nih June kul le li ah a thanh. Magway ramṭheng Kangaw ah bom a rak puak i kumsarih ngakchia pahnih an thihnak kong he pehtlai in UNICEF nih a thanhmi a si. UNICEF thanhning ahcun kum thong hnih le kum kul le kum hnih January in April tiang ah vawlei tang phummi bom le raltuknak thilri ruangah a thimi sawmli le pasarih an si tiah a thanh. Bam pawl le raltuknak thilri hna cu Myanmar ram ngakchia an nunnak an tha bantuk in pumtlam tlinglonak zong an chuahter tiah UNICEF nih theihternak a tuah. Cucaah aa khong dengmi hna caah bawmhnak tlamtling tein a phak khawh nakhnga vawlei tang phummi bom pawl hman lo ding le raltuknak lei thilri pawl thianh ding tiah forfialnak an ngei chih.

mizapi vengtu ralkap phu fund i bawmh in kan kahdoh hna tiah DRM Ranger Mandalay phu nih nihin June kul le sarih ah an thanh. Nihin zing sumlam pahra le cheu hrawng ah Pyongyang Mandalay lampi Tamado khua pawng ah motor parade in a rami SAC ralkap hna cu bomb puanhnawh an tong i SAC ralkap pathum an thi i tampi hliam an tuar tiah DRM nih a fehter. Kahdohnak ah sac ralkap motor he naitein a rami mizapi tlawmpal cu hliam an tuar caah kan lung ṭha lo, kan ngaithiam ko u tiah zangfah kan in nawl hna tiin kahdohnak chung a talmi mipi ralkap nih a chim. Mizoram ah sianginn a kaimi Myanmar ngakchia an karh. India Mizoram ah cucun khawhnak ding in Myanmar ngakchia tampi ramri luan in India ram chung ah nifatin in an lut tiah theih a si. Mizoram cozah bawmhnak Chin ralzaam bawmtu phu hna nih Myanmar rammi ngakchia zahnih leng an bawmh hna i ngakchia dang zong an ra chap tiah Chin mipi phu nih an chim. Chin le Sagaing lei kahdohnak ruangah sianginn kai kho loin Myanmar ngakchia pawl India ramri Mizoram chungah nifatin in an lut tiah Chin mipi phu nih VOA ah an chim. Kumli in kum le nga kar Myanmar ngakchia thong nih leng Mizoram ah ca an cawng tiah theih a si. Mizoram cozah nih Myanmar rammi ngakchia pawl cu India ngakchia pawl he sianginn kaiṭi khawhnak nawl a pek hna tiah Project to Support Refugee from Burma (PSRB) rian ngeitu nih VOA ah a chim. Mizoram cozah nawl in sianginn a kai khomi ngakchia pawl cu kanmah lei ngakchia pawl he aa khat tein kaiter an si. Uniform, textbook zong cozah nih a bawmh hna, nain a zati cu a um lo. Hindi holh in cawnnak sianginn pawl a kaimi Myanmar ngakchia pawl caah a har bik cu holh a si. Cucaah Khrihfa biakinn cheukhat cu sianginn ser in Myanmar ngakchia pawl a dang tein cawnternak zong a um. Myanmar ram cu cawn ning in chim a si. Ngakchia zakhat leng an si. Cu bantuk in Myanmar ram cu cawn ning in chimnak sianginn ahcun ramchung in a rak zammi siangcachim pawl hruainak in chim a si tiah Mizoram Lunglei khua Myanmar Refugee Relief Committee hruaitu Salai Shirley Cup nih VOA ah a chim. Nifatin Myanmar lei in ngakchia zakhat hrawng India-Myanmar ramri lonh in sianginn kai ding ah an rak phan tiah a chim. Cheukhat khua ahcun Myanmar ram cacawn ningin chimnak sianginn a um caah kai an duh colh. Cheukhat hmunhma ah Myanmar sianginn on a si caah kal an duh. Ralzam pawl hmunkhat te ah fonh in sianginn sakpiak kan duh ko hna nain kan hmunhma ni aa phazau lo. Cucaah khuate ah an um a si. Khuate ah an kai. Cheukhat cu kai lo zong in an um. A ruang cu holh an i harh tuk caah a si. Mizoram ah sianginn a kaimi Myanmar ngakchia thonghni hrawng an um lai tiah a chim. Ti a har tuknak Mizoram ah Myanmar ralzaam pawl i ṭhencheu dih a si caah sianginn pakhat ah hmunkhat tein cachim khawh a si rih lo tiah Chin mipi phu nih VOA ah an chim. India ah aa dormi Myanmar ralzaam hna eidin caah Mizoram um Chin miphun pawl ralzaam bawmtu phu pawl nih bawmh an si. SAC nih hramhram in uknak a lak hnu ah India ram a phanmi Myanmar ralzaam thong sawmli hrawng an um tiah ruahdamh a si. Myanmar ram kahdohnak chungah ngiat in ralzaam cazin ai thleng lengmang tiah theih a si. sac dantatnak pekchap dingin an eugenie g7 sinah a nawl germany ah an tuahmi g7 meeting ah a liamcia ni kum ah biakamnak le biachahnak an rak tuahmi dantatnak kongah biatak tein ṭuanvo la dingah an eugenie nawl Nikum ah Germany ah an rak tuahmi G7 tonbiaruahnak a dih hnu kumkhat tiangah sac nih Myanmar mizapi cungah thahnawnnak pehzulh in an tuahmi cu NUG nih an langhter. Cucaah tutan G7 meeting ahhin hramhram i nawlngeihnak la tu sac i cawlcanghnak le thanuannak siseh chawlehnak siseh Myanmar ram nih a ton cuahmah mi kong ah biatak tein ṭuanvo kan lakpiak hram u tiin NUG nih a nawl. G7 nih sac sin ah ramdang phaisa a lut mi zong rikhiahnak ngei ding in le dantatnak pekchapnak nawl zong a ngeih pin ah Myanmar mizapi thanuannak caah hriamnam a pe lengmang tu Russia le ram dangdang hna sinin hriamnam a lut khawh lo nakhnga phikhamnak tuah dingin an nawl chih. SAC kuttang in zolonnak kan hmuh khawh nakhnga a lamkip in kan i zuam cuahmah lio i rang kan bawm cio hram u tiin NUG nih a nawl. CBN a zautu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.